Okogwa kw'amagacho ye chinyomba ase omochie o Kisii tari egento kianyare koba gekoba aroro ase chingaki bono iga, na negento kianyare koba gekoba aroro ase omoiroro nabo egokeire-ire ogosira kw'amagima y'abanto abange. Omosingi bw'okogwa gwe chinyomba echi iga chikonyara koba chigoroba chire ase omochie o Kisii nogotaagachwa buya, naboigo obokurumi bogotoka ase baria bagokora Obochunguzi, gose bakonyara koba bakoeroka chinjinia, na ase obwagachi obwo, ensemo, na abande bakonyara koba bakoria chibesa bataranyara koba bagokorera obokoreri bwabo, eki kiairera obwagachi obo bwanyara kogokoba ase omotiokisi. Tari entunda entang'ani, korende ey'omwaka oyo iga, nerigia ererete oyomo gosiria obogima bwaye ase amagacho ayo iga. Ekere eki'okumia nkeria, ng'a baria barenge abanyene chinyomba chire ensemo ase amagacho ayo iga anyarete koba gakogwa, Banyarete koba bakorierwa eira y'ogochia konyara koba bakoegwa chibese goetera nekeonto kiare korosigwa ne County Government ya Kisii, korende goika bono mbaranyare konyora koba bakoenekerigwa okoegwananwa bwe chibese echio gose koegwa gento kende gionsi kere buna nentenenera y'amagacho gose asare banyorete ring'ana chingaki echio. Obotuki bwa Mwanyagetenge nigo bokoorokia buna ekeombe ekianyare koba gekorosigwa, ngeanyanete koba gekoenekigwa, na igo obotumiki bwe chibesa gose okoenani gwe chibesa korwa ase County Government ya Kisii gochia ase ekeombe ekio, koenekia ng'a chibesa chianyare koba chikoenani gochia ase baria banyarete koba bakonyora hasara, mboikeraneti ase enchera egwenerete. Bono abange nigo bakweboria igoro y'amaswali amange mono riria ng'a as'okonyara koba gokorosia amaagacha as'omochie o Kisii, Nkeene ekerekio oranya koba gokonyora goetera nokoba aroro kwa abanto abange bakweroka abainjinia, naboigo bakoriika na koenekia obwagachi obwo bokonyara koba bokoreta asara magega yaye. Naboigo abande bakweboria ng'a amagacho aya iga ngoika riria abanyene bayanya koba bakorigeria amagacho abo babwatete chironi, abande bakanyara koba bakonia ebinto biabo na koagacha amagacho aya iga ase omochie o Kisii taranya koba bakonyora chibesa chiabo. Boigo nigo abamenyi b'omochie oyio bakonyara koba kweboria igoro y'amagacho ateneine ataranyara koba kwagachwa, eria anyara koba kobekwa gose nebiachara, na ase ensemo entang'ani y'ogochia konyara koba gekwaine ekiang'a ebitoki bianyare koba bigosangererwa ase County Government ya Kisii. Bono obotuki bogochia konyara koba bokwaine ekiang'a nki kiarenge omobasokano oyio gose nki kiererete omobasokano oyio okonyara koba gokoba aroro, nkoranyara koba gokobekwa beene, na ase enchera ebanyarete koba bakoira ekiina eki kotini. Naboigo omonyene akanyara koba gagwa kw'efaini ase ensemo entang'ani y'ekiina ekianyare koba geko korwa ase chinyomba chi'obonachi chi'ebiina chi'omochie o Kisii. Baria barenge abanyene naboigo baria eretugio riaye gochikorasirwe ekommision gose ekeombe kiaye chionyara koba geko korwa oboringori igoro y'obotumiki bwa chibesa chiabo naboigo amagacho bagachete na hasara banyorete mbaranyara koba bakoegwa amaene keriande igoro y'ogochia kwaegwa chibesa chiabo. Bono nigo babwate ogokumia na omoichano buna Nasari gochia konyora koboyia kobanyora ekero banyarete koba akorieirwe eira aa naboigo nogoteneneri obonene bwe county government ya Kisii gose nokoremeria gochia konyora koba gokoba aroro nyuma bataranyara koba bakoegwa chibesa chiabo ekero chikura chianyara koba chigoakwa naboigo omogavana obo orenge ororo James Omariba Ongwae naboigo ariereirwe eira gose anyare koba gagoetigwa gochia konyora koba gakogamba aase entunde ya kabere.